Ndi matsheloni ndi tama u vha vusa matsheloni hayo dzinani ḽa maanḓa ḽa Murena washu Yesu Khristo. Kho livhuwa Murena we a ri vusa ro takala a dovha a ri fha tshifhinga hetshi tsha uri ri dzule milenzheni yawe ri mu pfhe a tshi amba na riṋe a dovhe a ri takuse mimuyani yashu dzinani ḽa Yeso Khristo. tama uri musi ri sathu thoma ṋamusi ndi vha humbele vhone ri livhuwe Murena. Khotsi vha ṱaḓulu nga dzina ḽa Yesu Kristo ri a livhuwa tshifhinga hetshi tshine ra khou ḓa milenzheni yavho maso maṱo ashu ro isa kha vhone murangi na mubvuledzi wa lutendo ri khou humbela uri vuliwa fhungo ḽavho hu ri vhonetshele hu ri ṱalifhise hu ri takuse ri gonyele kha vhugala vhuṅwe ha nṱha Dzinani ḽa maanḓa ḽa Mulena washu Yesu Kristo, ndi a livhuwa u fulufhedzea havho Khotsi Mukhethwa. Amen. Tama uri ndi kovhekane navho fhungo ḽavhuḓi ḽine ḽa ri ndeme ya lutendo lwavho vhone muṋe. Mishumo ya lutendo, ndeme ya lutendo lwavho vhone muṋe. u itela uri mafheleloni a zwoṱhe vha vhe na tshine vha vhanḓa vha vhe na tshine vha fara nga lutendo lune vha vha nalo. Heyi pfunzo ya lutendo huṅwe na huṅwe fhethu hunzhi vha wana i khou ambiwa hu tshi khou ambiwa nga lutendo hu tshi khou ambiwa nga lutendo vha vhuya vha wana vhatendi vho kuvhangana vha amba nga lutendo vha wana um kereke yo dzhena i khou amba nga lutendo lwa u tenda mudzimu mara mbudziso khe imani na zwi khou ri shumela nga nḓila ine ra khou zwi ṱoḓa ngayo hone arali ri sa ri shumeli nga nḓila ine ra khou ri ṱoḓa ngayo Thaidzo i gai afha? Ngori muhumbulo muhulwane ndi wa uri zwe Mudzimu a amba a tshi amba nga lutendo, o vha a khou itela uri riṋe ri ṱanganedze zwe ene a ri vhetshela ngalwo lutendo. Zwino ndi mini ri khou amba nga lutendo mara ri sa koni u zwi swikelela hezwo? Ngori ra sa zwi wana hezwo a ri nga koni u swikelela zwine ra khou ṱoḓa. Kha ri ye ri lavhelese . bugu yashu ya vhaheveru ngori ndi yone bugu ine nda khou nyaga uri ri takuwe khayo vhaheveru 11 ri vhale verse 6 tshimbilenyana ri swike ka 8 verse 6 i ri ngauri mudzimu ha takadzwi nga a si na lutendo Huno vha sendelaho Mudzimu, tshavho hu u vha u tenda zwauri u hone na u tenda zwauri vha mu ṱoḓaho u ḓo vha ṋea malamba. Ndi nga lutendo Noaxe a tshi laiwa nga Mudzimu, a vhudzwa zwe a vha zwi sa athu vhonwa, a renda Mudzimu, a fhaṱa gungwa ḽa u tshidza vha nnḓu yawe ḽe shango ḽa solwa ngaḽo, ene a ḽaifa ḽa u pfi o luga nge a tenda. na ngori ri lavhelese zwavhuḓi haya mafhungo ngori arali ra lavhelesa zwavhuḓi ndi hone hune ra ḓo wana ri tshi takuwa kha tshiṅwe tshiṱepe ra ya kha tshiṅwe ra sa soko dzula ro dzula fhethu thihi pulane ya mudzimu no tobva mathomoni thomoni thomoni thomoni a tshi a tshi pulana hovha uri muthu a wane ndamulelo muthu a tshidzwe nga mulandu wa lutendo lwawe kha mafhungo e mudzimu a amba Wo zwi pfa? Ndo ri, Pulane ya Mudzimu, kana mbetshelwa ya Mudzimu, u bva mathomoni-thomoni, yo vha ya uri muthu a tshidzwe, a wane ndamulelo zwi tshi bva Mudzimuni, nga lutendo lune a vha nalwo kha zwe Mudzimu a amba kha Ipfi Ḽawe. Tsha vha tsho thoma. Tsha vhuvhili, Mudzimu u vha thusa vhone kha lutendo lwavho arali vha tshi nanga u mu tenda nga u ita zwe a amba. Ndi tshone ndi tshithu tsha vhuvhili hetsho. Nga iṅwe nḓila vhone vha na vha na vha na vha na right vha na ndugelo vha na pfanelo dzo sa ita tshithu tshe mudzimu a amba vha na pfanelo zwino pfanelo yavho ya u kona u nanga u tshi ita Vha tshi ri, Ndi lutendo lwanga holu, ndi zwi ita hezwi, ndi lutendo lwanga holu. Vha ya vhona na vha midzimu i sili, vha na, vha na lutendo lune vha vha nalwo. Vha na lutendo lune vha vha nalwo, vha ri, Ra sa ita hezwi, midzimu a i nga lali, ra sa ita hezwi, midzimu i ḓo ita 1 2 3 4 5 vha na lutendo lune vha vha nalo vha ita zwa uri uri midzimu yavho i lale zwino hafha nṋe ndi khou amba nga mudzimu wa ṱaḓulu khosi ya mahosi musiki wa ḽiṱaḓulu na shango ane nṋe na vhone ra tenda ene ane a khou ri ha takadzwi nga a si na lutendo mara vha sendelaho mudzimuni tshavho nga huvhe u ita lutendo haleluya zwino hai hafha fhethu hu na hu na lu ḽaini hu na hu na lu lu lupila nyana lu si lu si luhulu lune arali ra to lu enyana ri a kona u vhona zwa hafhaḽa phanḓa so ri khou amba uri ri zame u lu sendedza lupila holu ri vhone zwa phanḓa dzinani ḽa yeso haleluya na arali vhone havha ndi khou to ndi to tamba navho arali vha wana muṅwe muthu a tshi khou ri hai nṋe ndi na lutendo kha uḽa muṅwe a ri Nṋe ndi tenda kha u ḽa. Avha vhathu vha khou amba tshithu tshithihi. Hoyu muṅwe u ri, Ha, nṋe ndi na lutendo kha u ḽa. Hoyu muṅwe u ri, Nṋe ndi tenda kha u ḽa. Ndi ri, Vha khou amba tshithu tshithihi naa? Ho luga muṅwe u ri, Nṋe ndi na lutendo kha u ṋea. Muṅwe a ri, Nṋe ndi tenda kha u ṋea. Avha vhathu vhavhili vha khou amba tshithu tshithihi naa? Nṋe ndi khou ri hai, a vha ambi tshithihi. Hoyu o no khou ri, Nṋe ndi na lutendo kha zwiḽiwa kana ndi na lutendo, ndi na lutendo kha u ḽa, u khou ri, Nṋe ndi a tenda uri hu a ḽiwa, ha ḽiwa zwi a ita uri ndi a tenda. A imaredzi. Hoyu muṅwe a tshi ri, Ndi tenda kha u ḽa, vha mu wana kati. a khou ḽa a khou vhuroḓa vha he munna wa u sokou dzula mulomo u mununa a ri hee nṋe ndi tenda kha u ḽa ndi tenda kha uri uri ndi wane maanḓa ndi tenda kha u ḽa that's why vho ona ndi khou ḽa u tenda kha u ḽa hoyu munna ha tendi kha nḓala mara hoyu muṅwe uri nṋe ndi na lutendo kha zwiḽiwa ha khou amba uri ndi nga ḽa ngori una phambano ya u tenda kha tshithu na u tshi ita a zwi fani hezwo zwithu zwivhili so nda ndi khou ri hezwi vha tshi vhona mudzimu o amba fhungo ra vha na lutendo lwa sa ame mutshelo ndi uri hu na u tou vha na lwo lutendo vha lu ḓivha mara vha sa ite zwa lutendo zwine lutendo lwa fanela uri zwi itiwe vhone a vha koni u zwi wana u fana na hoyu o no khou ri nṋe ndi a tenda ndi ndi ndi ndi a tenda eh ndi ndi ndi na lutendo kho ṋea u na lutendo kho ṋea uri nda ṋea ḓo ṋewa murahu muelo wa vhuḓi wo khosiwaho wa gadeliwa ngo ralo nga ralo mudzimu ḓo vula uri a ndi a tenda hezwo na madimoni hezwo a tenda. Mara phambano i hafha, hoyu muṅwe u ri, Ndi tenda kha u ṋea. Wai, wai, vho vhone eh, hu tshi tou pfi zwikenekene vha wana vha khou, Ndi tenda, ndi tenda kha u ṋea. Nga iṅwe nḓila, ndi tenda kha nyito ya u tou fha. Hezwi ndi tshi fha, Mudzimu ndi hone a tshi, a tshi ita edzani. Zwino ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽine vha vhone vha vhona vha na lutendo mara vha sa vhe na mushumo nṱha ha lutendo lune vha vha nalwo, kha vha ime ndi vha vhudze, lutendo lwavho a lu nga vha vhuyedzi tshithu. Ri nga amba ḓuvha ḽa vhuya ḽa kovhela ri khou amba nga lutendo, ḽa dovha ḽa tsha matshelo ra amba nga lutendo, ri sa athu vha na ḽiga ḽine ra ḽi dzhia kha lutendo. Do. Haleluya! Vha khou zwi pfa. Bivhili i ita uri vha sendelaho mudzimuni tshavho hu vhe u tenda tshavho hu vhe arali hapfi tshavho kha hu vhe u ita zwikene ndi uri kha vha dzhie kha vha vhe na mushumo une vha khou ita tshavho hu vhe u tenda uri mudzimu u hone na uri vha mu tenda u a vha ṋea malamba songo sokou tou vha fhungo ḽine nda ḽi ḓivha fhedzi ngori kha fhungo ḽo tou ḓivha tshithu na khou tou ita tshithu a zwi fani ndo pfa muṅwe muthu o mbudza fhungo ḽavhuḓi nga maanḓa Arali vha tshi ṱoḓa u ḓivha, kha vha vhe na nyito. A vha ḓivhi tshithu vha sa. Vhone a vha koni u amba uri swigiri ya, ya ḓifha vhone vha songo i ḽa. Vhone a vha koni u amba uri hee phiriphiri heiḽani tsekene i, i vhavha nga maanḓa. A vha thoma u thetshela vha ḓo kona u i ḓivha uri i ya vhavha na kana a i vhavhi. hezwi vha tshi ita uri biribiri ya vhavha ndi hezwi zwine vha ri hu pfhi i ya vhavha vha tshi nyago i pfha kha vha tou iḽa vha ḓo kona u amba uri i ri u vhavha vha pfha na nḓevhe hedzi dzi tshi dzinga ndi musi vho iḽa zwino vha tshi nyago zwi vhona uri lutendo lu ya shuma lu tou itiwa lwa tambiwa hezwi vho lu tamba lutendo ndi hone vha ḓo kona u amba uri mudzimu u ya fhaṱutshedza ndo zwi vhona haleluya zwino ndi khou amba uri ri lavhelesa ngori vha ḓivhai luvhemba kana luvhemba lu thivhaho ndi luṱuku nga maanḓa ndi nyito holu luvhemba holu arali ra lu sendedzela thungo zwavhuḓi lwa ri fha nḓila ra ita nyito ya zwine ra tenda zwone zwo fhela haleluya a ri ḓo lavhelesa ha uri na ndeme ya lutendo lwavho ndi mini number one lutendo lwavho vhone lu lu lu lu kokodza murena kana lu kokodza ene muṋe mudzimu uri a ite zwe a fulufhedzisa lutendo lwavho lu to kokodza lu to mukokodza ene muṋe murena kana lwa mu vhidzelela lwa mu attractor uri a vha itele zwine vhone vha khou ṱoḓa kha ri ri vhone eh, fhungo kelly vha khou vhona kha ḽeneḽi bugu ya vhaheveru ndima iḽa ya seven i ri noahe nga lutendo o lu ulaiwa nga mudzimu a vhudzwa zwe zwa vha zwi sathu vhonwa hei a vhudzwa zwe zwa vha zwi sathu vhonwa Number one a renda Mudzimu, a fhaṱa gungwa ḽa u tshidza vha nnḓu yawe ḽe shango ḽa solwa ngaḽo. O ri u zwi pfa Mudzimu o amba tshithu, a zwi tenda, a zwi ita. Mudzimu a ri, Hu khou ḓa maḓi mahulu. ane a ḓo fhedza shango ḽoṱhe heḽi. Zwino uri ni sa kumbiwe, vhoiwe a kha ni gungwa ḽine na ḓo shavhelwa ngomu. Hoyu munna a zwi pfa, ho ngo tou zwi pfa a zwi vhea tshikwamani, o tou zwi pfa a zwi vhudza na vhathu. Vhathu vhoṱhe vha vha na lutendo lwa zwe munna a amba, mara vha sa vhe na nyito kha lutendo lwe zwa zwe zwa ite ya, ya, ya zwe zwa ambiwa. Hezwi vho songo vha na nyito, a, Noaxe, e, e, phambano yawe na vhathu yo vha hei. lwawe nake a mbo ḓi a kha gungu a khou a kha gungwa vhathu vha tshi khou ḓi ri vha khou ḓi mu vhona a khou ita nyito ya lutendo ya zwe lwa zwe mudzimu a amba maḓi mahulu a swika ngori mudzimu a ambi a shanduka maḓi mahulu a tshi swika i ho vho sokou vuwa ndi ndi nṋe nda khou tou ḽi ambavho sa muthu ho vho sokou vuwa he muzwala ndi nṋe muzwala wavho a vha tsha nnḓivha he Vha tshi khou vhona uri zwino zwi a tshinyala, mara vho vha na u, na u tenda uri zwo ambiwa, a vho ngo vha na mushumo wa nazwo. Houḽa munna ane a ri, Nṋe ndi tenda kha u ṋea, u tou takuwa a swika a ṋea. A ṋea hafho hune ha fanela u ṋeiwa, a ṋea hafho hune ha fanela u ṋeiwa, a ṋea hafho hune ha, a sa vhe na vhutshivha. Hezwi a songo vha na vhutshivha, u tenda kha u ṋea. Ha tendi kha u vhona muṅwe muthu a tshi siwana. Ha tendi kha u vhona zwithu zwi tshi khou vhilingana. U tenda kha u ṋea. Hoyu muthu ndi ene ane Mudzimu a tshi mu lavhelesa a takala ngae. Mara muthu ane a tou vha na lutendo lwa u ṋea, Mudzimu u a mu pfa. Mara a hu na muvu, a hu na, a hu na muvu nga ndavha ya uri vha tou vha nalwo lutendo mara a hu na nyito nga vhukati. Heyo ḽaini heyo ra kona u tou i pfuka, ri ḓo vha na, na, na, na, na vhuṱanzi vhune ra vhu ita vhutshiloni vhuno dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Kha ri ye ri vhone tshifanyiso khetshi tshiḽa tshi re kha bugu ya Luka chapter 5 u bva kha 4 swika kha 5. Ndi musi, musi Yesu o humbela Petro gungwa ḽia. O no fhedza hezwi a tshi mu fha, u mu vhudza mafhungo, ngori lutendo lu ḓa nga u pfa. A pfi wo ima, imbwa nga musi. U mbo ḓi mu vhudza mafhungo a ri, Hee munna! Tshimbila u yo posa mambule au he ha ita tivha uri u fashe khovhe nnzhi. Houḽa munna a tshi lu pfa holu lutendo lune lwa khou ambiwa nga Kristo, a vha nalwo lutendo, mara a lu shumi, o tou lu pfa fhedzi. Hezwi a tshi tou thoma uri a dzhie mambule, mambule awe a ite zwe lutendo a lu pfa lu tshi amba zwa u posa he ha ita tivha. Mudzimu Ene muṋe, Muṋe wa dzikhovhe, a dzi laedza, a ri, Ha ngei mambuleni. Dza ṱuwa, dza ṱuwa dzi tshi kuḓa na ṱhoho dzi tshi ya mambuleni a munna. Mulandu, ngauri arali o vha o ri, Hoyu ndi Yesu wa Nazaretha, ndi Khosi ya mahosi, ndi u kona zwoṱhe, mara a sa ite zwe Yesu a amba, o vha ḓo ṱuwa a si na khono. a ṱuṱu vha si na khovhe ngori uri a wane khovhe zwi kha nyito lutendo lwavho vhone vha ḓivha lu strong lu powerful luṅwe mara reason why lu sa khou shuma ndi uri a lwo ngo puṱedziwa uri lu vhe na mushumo kha lu rithiwe kha luthinthiwe lu vhe na mushumo dzinani ḽa yesu haleluya kha ri ḓo vhala bugu ya nzumbululo mani zwi tshimbila zwavhuḓi hezwi zwithu kha ri ri vhale nzumbululo ndima ya vhuraru vha ḓo mpfelavho vhone haleluya ndimana ya vhuraru ri vhala verse 8 a vha pfe mudzimu ene muṋe musiki wa ḽiṱaḓulu na shango uri mishumo yau ndi ya i ḓivha ha khou ri u khirema hau ndi ya u ḓivha U ri, Mishumo yau ndi a i ḓivha. Ha khou ri, U vha hau na lutendo ndi a zwi ḓivha. U ri, Mishumo yau ndi a i ḓivha. Mishumo yau ndi a i ḓivha, a si izwo? Ndo ṋekedza muṋango wo aṱamaho he wa livha hone, une u si vhe na ane a kona u u vala. number one mudzimu o ri u ḓivha mishumo ya hoyu muthu a ri a mbo ḓivha na fhungo ḽine a ḽi ita heḽia ḽine nda khou vha vhudza zwa uri lutendo lwavho lu a itisa uri mudzimu a a shume a tshi vha shumela uri mishumo yau ndo i vhona ndi a i ḓivha Heyi mishumo ine wa ita u tshi itiswa nga lutendo lune wa vha nalwo, ndi a i ḓivha. Zwino ngauri u kha mishumo, ndi u vulela muṋango, une hoyu muṋango wo vulea lune a hu na ane a nga kona u u vala. Ndi nṋe Yehova ndo u vulaho, a ri. Ndi a zwi ḓivha uri u na maanḓa maṱuku, fhedzi fhungo ḽanga wo ḽi fara, na dzina ḽanga wo ḽi amba vhathuni. A si izwo-ha, ndo u ṋekedzela vha tshikolo tsha Saṱhane, vhane vha ḓiita Vhayuda vhe si Vhayuda, vha tshi zwifha, a si izwo? Ndi, ndi ḓo, ndi ḓo vha kombetshedza vha ḓa vha khotha milenzheni yau, vha zwi ḓivha zwauri Nṋe ndo u funa. Mudzimu uri u vhona mishumo ya hoyu muthu ya u tenda zwe mudzimu a amba a ita zwe mudzimu a amba mudzimu a ri ndo zwi vhona zwo uri fhungo ḽanga wo ḽi fara nahone mishumo yau ndi khou i vhona zwino nga nnḓa ha uri ndo vulela vothi ḽine a huna ane anga livha a si vothi ḽa zwiṅwe ndi vothi ḽa phaṱutshedza a huna ane ndi uri vha ḓivha mudzimu a ri a tshi vha phaṱutshedza u vha phaṱutshedza lwo to kalula U tou fhaṱutshedza lune arali nda ndi khou amba nga Tshivenḓa tsho nga u tamba nda ḓo ri u tou konyolola. Zwino ni ngori phaṱhutshedzo dzi ḓa one after another hu tshi bva iṅwe hu khou dzhena iṅwe hu tshi bva iṅwe hu khou dzhena vha tshi fara zwi ya tenda vha tshi vhamba maano a khou konadza vha tshi fara zwi ya tenda mara zwi takuwa kha mishumo ine vhone vha ita. malugana na lutendo lune vha vha nalwo Mudzimuni. Zwino hu pfi, Nga nnḓa ha hezwo, maswina au na havha vhane vha amba uri ri vha tshikolo tsha mini-mini-mini ngeno vha vha tshikolo tsha Sathane, u ri ndi ḓo vha kumedzela iwe vha u losha. Nga iṅwe nḓila, Mudzimu u ḓo vha takula vha vha nga nnḓa. Mara a zwi thomi ngo uri vhone vha ima vha ri, Murena, kha vha ntakule, he maswina anga ndi vhe nṱha hao, a ḓe a nndoshe. No! A zwi itiwi ngo ralo ngori tshi fa Mudzimu o no ḓivhea vhae nga nṱha ha maswina avho. Tshine tsha khou itea ndi uri vhone kha vha vhonale vha na vha na vha na vha na u kona u shuma vha tshimbile lwendo lune lwa sumbedza uri vha na lutendo. Ndo ita tshifanyiso ḽiṅwe ḓuvha nda ri vha ḓivha ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ndi tshi vuwa vha khou gai ndi khou gidimela mushumoni vha khou ndi khou gidimela mushumoni lutendo lwanga Lu vhonala nga uri naho ndo ridzhisiṱariwa hangei mushumoni, mara ndi vuwa ndi tshi ita mushumo wo u ya nda swika nda shuma hezwi zwine nda pfi ndi shume. Ṅwedzi u tshi fhela, ndi lutendo lwanga lu mmbudza uri ndi ḓo wana malamba. Ndo ridzhisiṱara na muṅwe muthu, ene ha yi mushumoni. Nṋe ndi khou vuwa ndi tshi ya mushumoni, ene ha yi mushumoni. Hangei ni malamba a tshi yo wanala, ha wani hoyu, kana u ya ṋamusi matshelo ha yi, na mbamatshelo ha yi, ḓuvha ḽiṅwe. Ha wani malamba o no eḓana na anga, ngori mishumo yawe i khou amba uri u na lutendo lu sa shumi. Zwino lutendo lwavho kha lu vhe na mushumo, a lu vhonale vhone vha tshi ri taku lwa kona u shuma. Immediately hezwi vhone vha tshi tou ita tsha uri Mudzimu mbo ḓi dzhenela nga ngomu, ngori fhungo heḽi ḽi ri tsha u thoma Mudzimu u ri ndi ḓo u vulela, ndo vula muṋango hezwi u tshi tou shuma, vho ri iwe zwithu zwi u tshimbile. Number two. Maswina au ndi ḓo a kumedzela iwe, a u losha. Ho ngo guma henefho, vha ḓivha? Ho ngo guma henefho. I ri, Ngauri wo londola fhungo ḽanga ḽa u ri konḓelela, wa konḓelela, na nṋe-vho ndi ḓo u londola nga tshikhathi tsha mulingo, tshine tsha ḓela ḽinnḓa ḽoṱhe tsha u linga vho dzulaho shangoni. U ri, Ngauri vhone vho londola fhungo ḽanga ḽa u ḽi konḓelela, vha konḓela. A vho ngo sokou ḽi londola vha sa ḽi shumi. Vho ri u pfa hu tshi pfi konḓelela, vha konḓelela. Vha konḓelela u vhamba Murenani. Mudzimu u ri, Na nga tshikhathi tsha mulingo ndi ḓo u londola iwe. Ngori zwifhinga zwine zwa konḓa na zwine zwa lemela zwi a ḓa muthuni. Ende zwi ri phenemele vha songo zwi humbula. Mara Mudzimu wa ṱaḓulu u ri, Arali vhone mishumo yavho i ine ya anana kana ya ita zwe Nṋe nda amba zwe zwa lutendo, ngori zwe Mudzimu a amba ndi lutendo, hezwi vhone vha tshi zwi ita, phaṱhutshedzo khe i uri na nga tshifhinga tsha mulingo ndi ḓo vha londola vhone, ngori vho londola fhungo ḽanga ḽa u ri konḓelela. A, matsina a u konḓelela hu na mushumo, vhana muthu wa Mudzimu. U konḓelela u ita zwivhuya hu na mushumo. U konḓelela u pfa Yehova zwi na mushumo. Ngauri na nga tshifhinga tsha, na nga tshikhathi tsha mulingo tshine tsha wela shango ḽoṱhe, Murena o ri, Na nṋe ndi ḓo vha londola. Haleluya! Tshiṅwe tsha vhuvhili ndi tsha uri lutendo lwavho vhone lu a vha khwaṱhisa lwa vha imisa nga ḓuvha ḽa mulingo, ḓuvha ḽine vhone vha ṱangana na mulingo wa uri Lutendo lune vhone vha vha nalwo lu a vha khwaṱhisa lwa vha imisa. Vho no zwi vhona kha bugu yeneyi ya Vhaefesa arali ra dzhia ra vhala vesi 16, i ri, Dzhiani tshiṱangu tsha lutendo tshine na ḓo kona u dzima misevhe yoṱhe ya Diabolo a tshi ni dodela. Dzhiani tshiṱangu tsha lutendo. Nga iṅwe nḓila, musi no ṱangana na mulingo vhoiwe, takusani tshiṱangu tsha lutendo ni tshi imisele nṱha nga iṅwe nḓila takusani muhumbulo waṋu ni takuse mbilu yaṋu ni takuse mulomo waṋu u ambe zwe mudzimu a amba a tshi ri a hu na pfumo ḽo fulelwaho u lwa na inwi ḽine ḽa ḓo ni kunda thongo ni fha muya wa nyofho ndo ni fha muya wa maanḓa muya wa tsha vhuhulwane ndo ni fha muya wa lufuno takusani hezwo zwine na zwi ḓivha ni pfale no zwi takusela nṱha nga tshifhinga tsha musi hu na challenge mudzimu uri hezwi ni tshi zwi takusa nṋe ndi yaḓa haleluya uri ndi a ḓa that's why a tshi to ri murahu kha bugu kha kha verse 13 uri ambarani mafumo oṱhe a mudzimu vha khou vhona ha ri a lavhelesenini ha ri a khiremeni uri a ambareni ambarani ngori na ambara a ni nga wanali ni fhedzi ambarani mafumo oṱhe a mudzimu hezwi no a ambara ni kone u kunda nga musi muvhi zwine zwa amba uri u ambara ndo itani na u ambara ndi ndi ndi ndi mushumo ndi action ine vhone vha ita arali nda ri eh, kha vha ambare badzhi vha to i dzhia nda vha vhona vha khou ita action yo vhea nṱha muṱano dzhenisa zwanḓa vha dzhenisa zwanḓa vha ikunumbedza vho ambara zwino hu pfi dzhiani mafumo oṱhe a mudzimu vho iwe ni a ambare ndi action ine ya itiwa ndi mushumo une vhone vha u ita ndi zwone zwine zwa pfhi lutendo that's why ndo ri ane a vha na lutendo kha u ṋea na a no tenda kho u ṋea a vha fani nga nga nḓila ine nda khou zwi vhona ngayo a vha fani haleluya haleluya zwino mbuso ndi ya uri mara vhafunzi habe ndi khou tenda ngoho vha ḓivha tshe nda rabelela hetshi tshithu ndi khou tenda mudzimu vho ri u tshi rabelela hetshi tshithu Mushumo we vha u ita wo vha mini? Mushumo we vha vhu ita wa vha mini? Ngori arali vhone vha tshi khou ita thabelo vha tshi ri dzinani ḽa Yesu Kristo khou rabela uri musi ndi tshi musi khotsi vha ṱaḓulu ndi tshi ṋea vhone vha vule mabuli ya ṱaḓulu vhone vha vha vha mphaṱutshedze lwa mphaṱutshedza u bva afho vha itani vha wana vho no hakea a vha tsha kona u ita hezwiḽa zwe vha vha khou rabela thabelo yavho i fanela u u anana na mushumo une vhone vha fanela u ita haleluya ndi hone hu tshi pfhi lutendo lwavho lu khou shuma zwino lutendo lwavho nga tshifhinga tsha mulingo lu a vha takula dzinani ḽa yesu kristo nga tshifhinga tsha mulingo ngauri vho fara lutendo vha amba zwine vhone vha amba zwine vhone vha tenda zwone vha pfala ngori muthu arali a totwa Muthu ha totwa ri mu pfha hezwo zwe a vhea nga ngomu mbiluni yawe ri a mu pfha zwe a nwa ri a mu pfha zwe a vhea nga ngomu mbiluni yawe zwino vhone vha tshi challengewa nga challenge ya uri ri a vha pfha vha tshi takusa a ri vha pfhe vha tshi ri ndi hone ro fhela vha hashu ndi hone ri si tshe ha ndi hone ro fhela na vhana a ri vha pfhi vha tshi amba ngo ralo ri vha pfha vha tshi ri mudzimu wa ṱaḓulu ṱaḓulu o ri dzudza vhudzumbamoni ha wa ṱaḓulu ṱaḓulu ro tou lala mulenzini wa mukona zwoṱhe yehova ndi thavha yashu ndi vhukhudo hashu mudzimu washu wane ra mu fulufhela ri a vha pfha uri hei hei hei ha vha believer ha vha vha tenda kha mudzimu a tshilaho haleluya kha ri ri vhone kuṅwe kufhungo koko lutendo lwavho vhone Lu itisa uri na vhaṅwe vhathu vha, vha, vha wane mafulufulu na maanḓa a u tenda Mudzimu. Ehe. Nga iṅwe nḓila lutendo lwavho lu nga thathela vhathu kule Murenani, kana lutendo lwavho lwa kokodza vhathu vha ḓa Murenani. Vhaṅwe vhathu vha ḓa Mudzimuni mani vhone nga ndavha ya u vhona lutendo lune vhone vha vha nalwo Mudzimuni ende zwi tshi khou vha shumela. Hu si ni u vha na lutendo lune lwa sa khou shuma. U vha na lutendo vha ri vha nalwo lutendo holwo lwa vhonala lu tshi khou vha shumela. Ndi khou nyaga uri ri zwi khwaṱhise hezwi nga bugu ya ya Vhakolosa yone ya Vhakolosa ndimana ya u thoma ri vhale verse 3 Vhakolosa 1 ri vhale vesi 3, Ri, ri, ri dzula ri tshi livhuwa Mudzimu Khotsi ya Murena washu Yesu Kristo musi ri tshi ni rabelela. Hafha vha ri, e, ri dzula ri tshi livhuwa Mudzimu, a ri Murena wa, a, ri tshi livhuwa Mudzimu Khotsi ya Murena washu Yesu Kristo musi ri tshi ni rabelela, nge ra pfa zwa lutendo lwaṋu lwa u tenda Kristo Yesu Na zwa lufuno lune na funa vhakhethwa vhoṱhe ngalwo. Ha, havha vhathu vha kho vho inkaredzhea kana vho ṱuṱuwedzea u rabela havha fhethu nga ndavha ya uri vho vhona lutendo lwavho uri tshe ra pfa zwa lutendo a ri khou dzulela u ni rabelela vho iwe. Kha vha dovhe vha kone kuongu fhungo khoku kha vha Efesa ya u thoma verse eh, 15 ndi zwone na nṋe tshe nda pfa zwa lutendo lu re kha inwi lwa u tenda Kristo na zwa lufuno lwaṋu lwa u funa vhakhethwa vhoṱhe ile fhungo ḽa vhuya ḽi re kha vhakolose tshe nda zwi pfa a thi tsha E awela u livhuwa Mudzimu zwe a ni ita, ndi tshi mu eletshedza vhuinwi dzithabeloni dzanga. Ndi ri, Mudzimu wa Murena washu Yesu Kristo, Khotsi a re na vhurena, a ni fhe muya wa vhuṱali, a ni dzumbululele u mu ṱalukanya. Zwi khou ḓa nga mini? Ngauri lutendo lwo vhonala. Zwi khou ḓa ngauri ho vhonala mushumo une wa amba zwe havha vhathu vha tenda kha hetshi. Vha ḓivha muthu ane a tenda kha tshithu, ha fhambani natsho. Vha mu vhona a khou tshi ita no tshi ita. Muthu ane a tenda kha tshikene vha mu vhona mishumo yawe a tshi ita u sumbedza uri u tenda khatsho hetshi tshithu vha nga si mu bvise. Haleluya! Zwino ndi zwone zwine nda khou ri tshithu tshi itisa uri hu ambiwe lutendo, hu ambiwe lutendo hu hone lu si na lu si na mitshelo ye lwa aṋwa. Huṅwe ra tou ita no tou vhidzelela ra vhuya ra ri murena na vha zwi vhoni zwori ri na lutendo na murena u khou zwi vhona uri vha na lutendo mara lutendo lwavho a lu nga si vha kwanise tshithu ngauri lutendo lu funa u vha na mishumo ine lwa fanela u ita kha ri soko tou ri um ri kho tou fhira ri vhone havhala vha vha vhanna vha mapele vhararu vhanna vhararu vha mapele soko humbula uri vha vho no neta mani vho onda no onda ngori vha vho poswa ḓakani hangeni vha tshi isiwa zwiḽiwa vha tshi isiwa zwiḽiwa ha dovha vha na nḓala hangeni hune vha bva hone mara kha vha pfhe uri vha ri mini vha ri hafhaḽa seli mishashani ya vhasiria hu khou ḽiwa tshadzima yo ri a fa ro dzula hafha a ri fi ra ya mishashani ya vhasiria Vha ḓo ri fha zwo u ḽa, kana arali vha ri vhulaya zwo ḓi luga, mara ri songo fa ro dzula hafha. Vha khou vhona? Vha khou amba zwine vha tenda zwone. Hu pfi i tshi tou ri vhukati ha vhusiku vha takuwa vha vhararu. Vho shavha vho masiari ngori vha khou shavha sa vhathu, mara vha ri vhukati ha vhusiku vha ri kha ri ṱuwe. Three Hu pfi vha tshi tou thoma u vha na ḽiga ḽa u tshimbila vha tshi khou ya hangei hune vha tenda uri ri ḓo ḽa, ri, ri khou tenda uri ri ḓo ḽa, vha tshi khou ita nyito ya u ya, Mudzimu Ene muṋe a mbo ḓi ri khirikitha fhira phanḓa. Ni khou tshimbilani phanḓa. A tshi swika hangei, ha pfala gomane ya, ya, ya, ya, i no khou ḓa ya dzimbiḓi ine ya itisa uri muḓi houḽa wa Siria u ofhe uri maloro dzheneliwa muṅwe na muṅwe a soko takuwa a dzhena nḓilani a sia na zwine a sia henefho hu khou ḓa vhanna vhararu vha mapele mulandu ngauri lutendo lune vha vha nalwo vho lu dzhenisa mishumo nga ngomu Mudzimu a tshi tou vhona vho lu dzhenisa mishumo a ri khirikhithi. Ngori Mudzimu hezwi a tshi tou vhona vhone lutendo lune vha vha nalwo vha tshi lu shumisa, u mbo ḓi ri khirikhithi a fhira phanḓa dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Zwino phaṱhutshedzo dzavho a dzi khou itiswa ngori vhone a vha khou rabelesa, a dzi khou itiswa ngori vhone a vha fasti. vha nga ḓi fasta mara arali vha tshi fasta mara vha sa vhe na lutendo lune lwa vha na mishumo vha ḓo onda vha ḓo tou onda zwa vhukuma mara arali vha ya u fasta vha vha ita zwe mudzimu a amba fasting yavho i ya vha bveledzela zwibugala dzina ni la yeso haleluya ngori lu leyara lu re hone hafha vha ḓivha lu leyara lu re hone ndi lusekene nga maanḓa ndi action ndi mishumo bugu ya ya yakobo iri zwi farisani vhone vha tshiri ndi na lutendo muṅwe a tshiri ndi na mishumo na lutendo a lu vhonali nga mishumo lutendo lu vhonala nga mishumo ine muthu a ita vhone arali vha tshiri vha tenda kha mudzimu ane a fhaṱutshedza vha hangwela arali vhone vha tshi tenda kha mudzimu ane a fhaṱutshedza vha tshila nga lufuno lu sa vhaleli muṅwe muthu vhuvhi lu sa ḓikukumusi lu sa vhambi mano mavhi lu tshi itela muṅwe muthu vha tenda kha mudzimu ane a ri hangwelani uyo ane na vha na milandu naye uri ni tshi ḓa phanḓa hanga na nṋe ndi ni fhaṱutshedze zwino vhone arali vho vha na gwikhwi Vhomma vha na gwikhwi vha ḓiri mudzimu wanga ndi ndo ima nga lutendo vha ḓo amba vha ima nga lutendo mara hu na hune a vha nga fhiri a vha nga fhiri a vha nga fhiri ngori hu na hu na action hu na mushumo une vha fanela u ita hafha hola wa u hangwela muṅwe muthu Houḽa wo hangwela muṅwe, houḽa wa, wa zwa murahu, vha zwi hangwa, vha lavhelesa phanḓa dzangano ḽine vha ya khaḽo. Vha, a vha nga fhiri. Tshiṅwe tshifhinga vha nga ḓivha a vha mmbi ndi mmbe ngoho i sa, i sa dini. Tshiṅwe tshifhinga vha nga wana na u fhola vha sa koni u fhola, nga ndavha ya uri hafhaḽa fhungo ḽa Murena ḽi tshi ri hangwela muṅwe muthu, vhone vha, vha, vha dziba nga facts dzine vha, vha nadzo, vha dziba. Vha balelwa u fhola ngori Mudzimu ene muṋe ha koni u dzhenelela kha mafhungo avho ngori hu na muṅwe we vha vhofha. Zwino ndi khou humbela uri nga dzina ḽa Yesu Kristo kha ri vhofholole. Uri lutendo holu lu vhe na mishumo ine ya khou ṱoḓea dzinani ḽa Yesu. Haleluya! Kha ndi ye ndi vhale khamusi ndi, ndi, ndi, ndi to doba kuthu kuthihi fhedzi kune kwa ri, Lutendo lu ṱuṱuwedza kana lwa dugedza mishumo ine vhone vha i shuma mishumo ine vhone vha i shuma i dugedziwa nga lutendo lune vha vhonalo vha ḓivha muthu are a si na lutendo kha tshithu hei u shuma a tshi kokodza milenzhe vha ḓivha shuma a tshi kokodza milenzhe a tshi nga muthu o netaho nga maanḓa ngori lutendo lwawe hana lutendo kha itshi tshithu a zwi a zwi phu a zwi mu phushi u ita tshithu vha vhona arali eh vhone nda vha humbela uri eh kha ri lime hafha vhone vha sa zwi ḓivhi kana vha sa zwi tendi uri ri tshi lima hafha ri ḓo ṱavha muroho ra kona u ḽa ngoho a vha nyagi u lima namusi are vha ri nda ri kha vho lima vha lima luya lune vha nkhoya vha sokou swika vha palapala nga nga nṱha vha palapala nga nṱha ḓo sala u tshimela tshena ngori lutendo lwavho a luho kha hezwi zwithu Zwino lutendo lune vha vha na, vha vha nalwo vhone, lu fanela u phusha mishumo. Vho funa u vhona vhone vha khou shuma. Ri tshi ri, Why vha vha muthu vha khou shuma ngorani? Vha na zwine vha tenda zwone havha muthu havha. Vha na zwine vha tenda zwone. Arali vha vhone vha ita tshifanyiso tshe nda tshi ṋea tsha musi muthu a khou ḽa, ra vhone vha khou ḽa vhukuma, na zwine vha tenda vha, vha ri nda ḽa ndi a vha na maanḓa, ndi, ndi, ndi a gainer weight. Mara lu, mishumo yavho kha i ṱuṱuwedziwe nga lutendo lune vhone vha vha nalwo. a vhu na kha kha iṅwe saidi na, na mishumo mivhi i a ṱuṱuwedziwa nga lutendo luvhi lune vhone vha vha nalo. Zwino kha ri vhuye kha saidi ya right hafha dzinani ḽa Yesu Kristo. Haleluya! Hafha fhethu hu pfi tshe ra pfa zwa lutendo lwaṋu vho iwe, a ri fhidzi u ni itela thabelo, ri ri Mudzimu a re Khotsi ya Murena washu Yesu Kristo a ni fhe maḓo a mbilu o vhonetshelwaho, A ni sumbedze tshitamisiwa musi a tshi ni vhidza. Vha khou vha rabelela ngauri havha vhathu havha vha khou zwi vhona uri hoyu muthu lutendo lwawe lu tou vhonala lu na mushumo. Haleluya! Praise God forevermore. Kha ri ye khamusi ri fhedzise nga hafha. E, vha ya ḓivha mbofholowo yavho a yo ngo lala huṅwe. U vhofholowa havho vhone kha nzulele iṅwe na iṅwe ine vhone vha vha nayo, iṅwe na iṅwe, i nga vha ya mushumo, i nga vha ya vhulwadze, i nga vha ya thaidzo, i nga vha ya tshiṅwe na tshiṅwe. Mbofholowo yavho vhone yo lala kha uri vhone vha itani nga lutendo lwe vhone vha lu pfa Mudzimu o amba. Yo lala henefho. Number two, fulufhedzo dzoṱhe dze Mudzimu a dzi amba Hu pfi dzi wana ihina kha Kristo Yesu. Kha dzi wane ameni kha vhone, dzi tshi ṱuṱuwedziwa nga lutendo lwo ṱanganaho na mishumo kha zwe Mudzimu a amba. Arali Mudzimu o ri, Dzulani ni tshi rabela misi yoṱhe ni sa neti, ndi hone na u ḓala ha maḓi mahulu a sa nga ni swikeli vhone vha ri praise god lutendo eh, thabelo ya shuma ndi uri ndira dzula tshi rabela na maḓi mahulu a nga ri swikeli a ḓo to vha swikela a dovha a vha kumba vha tshi zwi ḓivha zwa lutendo lwonolwo arali vha sa rabeli ngori muga hafha ndi u ita zwa lutendo vha tou zwi shuma vha zwi actor vha zwi tamba vha zwi tamba vha zwi tamba haleluya lutendo lwavho lwa sa vha na mishumo aluna lwa sa vhe na mishumo aluna mushumo nga iṅwe nḓila lwo fa u ya nga Bivhili. Zwino nṋe ndi khou ri kha musi ri tshi amba nga tshaka dza lutendo, hu na lutendo lune lu no pfi lutendo lwo faho. Ndi lutendo lune lu hone, ndi uri ndi uri tshiimiswa tshi no pfi lutendo tshi hone, mara hai a hu na vhutshilo afho nga ngomu. Kha vha shume, kha vha ite, kha vha vhe na nyito. kha lutendo lwavho dzinani ḽa Yesu. Khou vha pembeledza matsheloni ano ni khou ri vhone musi vho pfa zwenezwi kha vha gidimele thabeloni vha rabele Mudzimu u ya nga zwine Ipfi ḽa Mudzimu ḽa amba zwone, vha vhone Mudzimu a tshi vha vulela mabuli ya ṱaḓulu. Arali Mudzimu a tshi khou ṱoḓa vha tshi ita tsha u ri kha vha ite ngo ralo, Arali vha wana Mudzimu kha kha kha kha ipfi ḽawe a tshi ri vha hangwele muṅwe muthu vha songo thoma vha ṱoḓa facts vha dzi navhisa phanḓa ha Yehova u a dzi ḓivha kha vha ite mushumo wa hangwela vhone vha tende u phumula mbiluni yavho vha livhane na mudzimu ndi hone vha tshi ḓo vhona lutendo lu na mishumo lu tshi ḓisa phaṱhutshedzo kha vhudzinani ḽa yesu haleluya ri nga amba nga pfunzo ya lutendo ra amba nga pfunzo ya lutendo ṅwaha wa vhuya wa ri da hu si na mushumo kana hu si na mishumo a lu na mushumo ra sokou bva mabiko mara ndi khou pembeledza vhona vha khotsi anga ndi khou pembeledza nga dzina ḽa yeso ndi khou guma ndi khou ri dzinani ḽa yeso vhone a vha wa u humela murahu vhone a vha wa u shotha kana u ṱahelelwa nga phaṱhishedzo dzi tshi bva kha lutendo lune vha vha nalo ngori vhone mushumo wa lutendo vha u kona ende vha u ita mbilu yavho yo vhofholowa dzinani ḽa yeso haleluya kha ri rabele Khotsi vha Ṱaḓulu, Yehova wa mavhuthu, ndi a livhuwa tshifhinga hetshi tshe nda ima phanḓa ha vhana vhavho ra amba nga lutendo lune lwa vha na mishumo. Ndi khou rabela nga dzina ḽa Yesu Kristo uri Muya Mukhethwa nga a ṋaṋe u dzumbulula fhungo heḽi. U itela uri matshiloni ashu khotsi vha ṱaḓulu, ri zwi vhone maanḓa avho o kalulaho e a itela riṋe vha tendaho, a no nga maanḓa a nungo dze vhone vha dzi ita vha tshi vusa Kristo Yesu vhafuni. Ndi khou fhaṱutshedza muthu muṅwe na muṅwe o no khou vhona fhungo heḽi na u thetshelesa mafhungo haya nga Dzina ḽa Yesu Kristo uri nga a fhaṱutshedzee a alutshele khavho nga Dzina ḽa Yesu Kristo ḽa maanḓa. Amen. Ro humbela uri vha ṱwe zwavhuḓi vhege heyi, ri songo litshedza dzithabelo sa zwe na vha ṱuṱuwedzisa maḓuvha oṱhe, vha tende u ita mushumo we Mudzimu a ri vha ite nga dzina ḽa Yesu. Amen.